איך בין א שוואכע זאגער, איך קען זאגן שוואך אבער יעדן טאג האב איך געזאגט א דף גמרא, דרײַ הונדערט פֿינף און זעכציק דפים גמרא האב איך געזאגט. ווייסט מיין דרײַ הונדערט פֿינף און זעכציק דף אין גמרא, כ'פלעג עס זען אין בארא פארק שוין בשבת, מ'קומט צו גיין מענטשן אפגעמארעוועט פון א טאג ארבעט, מ'זעצט זיך אוועק און מ'הערט א שיעור, און די פשוט'סטע מענטשן לערנען דרײַ הונדערט פֿינף און זעכציק דפים א יאר, ווייל ער לערנט יעדן טאג, גייט דורך א יאר, א יאר, א יאר, א יאר, ווער לערנט די מערסטע? אז א מענטש לערנט אין טאג א דף גמרא, דרײַ הונדערט פֿינף און זעכציק דפים! דרײַ הונדערט פֿינף און זעכציק דארף מען עס אוועקצומאכן אז מען לערנט יעדן טאג אפאר פרקים משניות, מאך א חשבון מיט א בחור, וויפיל פרקים משניות האט ער געזאגט פרעגט ער מיר, ער גייט נישט די אכציגסטע מאל משניות, נו אכציג מאל פֿינף הונדערט פֿינף און צוואַנציק, זאג איך אים עס געווען צוויי און פֿערציק טויזנט פרקים משניות, וויי מיינט צוויי און פֿערציק טויזנט פרקים משניות, דאס גייט פאר דיר אין לעבן. דאס גייט פאר דיר, דו בויסט זיך אויף אזא שיינעם פאלאץ אויבן, און ווען וועסט אנקומען צו די אייביגע רי וועסטו האבן זיך נישט האבן וואס צו שעמען, אלע תנאים אלע מרעים אלע וועלן קומען צו דיר, וועסט נישט דארפן מורא האבן פון די ווערים, מרן שטייבער האט געזאגט אז א מענטש לערנט יעדן טאג משניות דארף ער נישט מורא האבן פון קיין ווערים און קייווער, און די פרויען וואס זיי ווילן וויסן וואס האבן זיי צו טון עס זאל נישט קומען קיין ווערים, א פרוי קען נישט לערנען, א פרוי טאר נישט לערנען קיין תורה, א פרוי טאר נישט לערנען, א פרוי דארף זיין נאר גרייט פאר די מאן, העלפן אינדערהיים, און און און און אכטונג געבן אז די מאן זאל נישט האבן קיין נסיונות, און און מחנך זיין די קינדער, און טראגן די קינדער צו חדר, און אויפפיקן פון די באס, און טראגן צום באס, און די זכות אז א פרוי איז מעודד א מאן, ווייסט כ'האב הנאה אז דו לערנסט, כ'האב הנאה אז די אז די אז די אז די. אז דו זאגסט משניות, עלן ביידע בלייבן אין קבר, און ביידע עלן חס ושלום נישט נישט ווערן אויס, און יעדע מאל א אינגערמאן איז אויך און ער מאכט א סיום, זאג פאר דיין ווייב, ווייז מיין טייערע ווייב, מארגן מאך איך א סיום, מאך א שיינע א שיינע סאפער, דאס גייט אריין אין די הויז, מען לעבט אין דעם, מען לעבט אין דעם, די קינדער וואס וואקסן אויס, דאס איז דאך אנדערע קינדער, די גמרא פארציילט א מורא'דיגע מעשה אז ס'איז געווען די צייטן פון די יוונים, איז געקומען א פרוי און זי האט געהאקט אויפן מזבח, און זי האט געשריגן וואלף וואלף, זיך אויסטון אירע בוטס, פרויען האבן זייערע בוטס, און זי האט געהאקט אויפן מזבח, וואלף וואלף, ביסט א וואלף האט זי געשריגן, דו ביסט נאר גוט צו סאקן געלט פון אידן, קרבנות, קרבנות, קרבנות, קרבנות, אבער יעצט ווערסטו א צורה, מאכסט דיך נישט וויסנדיג, האבן די חכמים שפעטער ווען די חשמונאים האבן געוואנען, האט מען גענומען דעם גאנצן פעמילי, בילגא האבן זיי געהייסן, און זיי זענען געווען כהנים, מען האט פארמאכט זייער זייער זייער פענסטער, מען האט פארמאכט זייער רינג, גיי און פרעג די גמרא וואס זענען זיי שולדיג? וואס זענען די עלטערן שולדיג אז א מיידל איז ארויס לתרבות רעה? זאגט די גמרא נאר די לשון צו שרייען אזא סעיאינג דאס האט זי געהערט אינדערהיים, זי האט געהערט יעדן מאל טאטע איז אהיימגעקומען און געקרעכצט אוי ווייטער יום טוב, אוי דער יום טוב דער ס'עסט מיך אויף, דער דער דער דער דער אתרוג דער לולב ס'עסט מיך אויף, דער געלט איך קען נישט אוועקפאקן קיין געלט, אוי די קינדער האבן עס געהערט יעדן מאל טאטע מאמע קרעכצן, אידישקייט קאסט, אידישקייט קאסט, אוי דער אומאן קאסט, דער טיקעט קאסט, איז ער גאסט, יעצט קומט סוכות איז ער גאסט, דער בייזער גאסט, פיין, דיין גאנצע שייווער, די גאנצע משפחה האט מיך אפגע'פסל'ט, זיי קענען נישט האבן קיין רינג, און אזוי רעדט מען אינדערהיים ביים שבת טיש? דו קרעכטס וועגן געלט? ברוך השם, לאט ווי אויס צו ספענדן געלט, וואס דארף איך האבן געלט, זאל ליגן אין אונטערן מאדראץ, אז באלד זאל איינער קומען גנב'נען פון מיר, עפעס א אינוועסטער, אדער חלומ'ען, די גאנצע לעבן וועט ער ווערן אויס פון די געלט. האסט געלט, די אייבערשטער האט דיר געגעבן געלט, קויף פאר דיין ווייב שיינע זאכן.